السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سارے سارے یار دوست آپ آپ تندرست حسن فٹ فاٹ حسن آئی دا ماشاء اللہ خوبصورت جیاں ویلیج لائف دا پیارا جیاں نظارہ توڑا اپنا برا سلیم کو خیالہ خوبصورت جئے نظارے سرائیکی کلچر دے پیارے پیارے امید کریس تہاکوں اج دا ساڈا ولاگ دلچسپ اور خوبصورت جئے لگسی جلدی جلدی بولن دی ریزن اے ہے کہ میں تھیندا پیاں لیٹ لیٹ تھیندے پیاں دکان دے ونجن کولوں سورج ہی ماشاءاللہ بڑا پیارا لگا ہے اج ٹوپیاں شوپیاں جرسیاں شرسیاں ہر شئے لہا چھوڑی ہے اج بھرا تہاڈا کھلا ماحول دے فل آزادی کیتے کیوں کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے فل زوراں دے چیک کرو۔ تے سپیشل پرسن تہاڈا بھرا اپنا سلیم کھوکھے آلا ایکوں جلدی جلدی جلدی جلدی پاک ویلیج لائیو دے نظاریاں کوں پاک ویلیج لائیو سرائیکی آواز کوں مریسو ساسکرائب بیل ایکن گھنٹی وی پریس کر گھن سہارا آون آلا نوٹیفیکیشن تکوں ملسی رہندا ساڈا سرائیکی کلچر دا تے ایہا ویڈیو ساڈی تساں جیڑی ایہ ہن ڈیتھے پے پے ویڈیو ایہا ویڈیو ساڈی فیس بک پیج دے وی تکوں ویڈیو مل ویسی صرف تھوڑا ٹائم دا فرق ہوندے۔ تے اتھاں ویسو اوکوں فیس بک پیج کوں وی فالو کریسو محبتاں کریسو اور تہاکوں ہر آوݨ آلی نوٹیفیکیشن تہاکوں ملسی راہندی ساݙے سرائیکی کل چار دی سرائیکی ثقافتاں دی کیونکہ ویورڈ ساݙا سرائیکی چینل اے سرائیکی کوں اساں پرموٹ کریندے پئے لو یو ٹو سرائیکی پرموٹنگ تے باقی تساں سپورٹ کیتی کرو محبتاں کیتیاں کرو واچنگ ٹائم دا پرابلم چلدا پئے ایکوں کمپلیٹ کراؤ محبتاں ݙیسو اپݨیاں پیاریاں جیہاں بھرا سپیشل پرسن کوں ایندے نال ایویں ہیلپ کیتی رکھسو ایندے تعاون کیتی رکھسو۔ تے آپاں انشاءاللہ کامیاب تھیسوں گھر کھڑے ہاسے تھے ناشتہ کیتے پیٹ پوجا کیتے پیٹ پوجا کر کیتے کم تھی گئے ٹائٹ چائے دا کپ وی پی کیتے بٹ توکوں ڈکھا نی سکے معذرت لیکن ناشتہ اساں کلے کلے کیتے تے باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو چلدے پئے آں باہر چل کے تہاکوں ڈکھیسوں ماحول اج دا پیارا جیہاں۔

تلے گرین ماحول اچ ریکی کلچر دی سخاوت ہے تے اتلے ٹرین گاڑی ویندی پئے اپنڑی پٹڑی تے ایندا کوئی علم نی کدھے ویندی پئے تے کدھے نی ویندی پئے چلو بٹ آپاں کوں ایندا کوئی اعتراض کینی اپنڑا کوئی اعتراض ہے ولاگ نال ولاگ بنڑاؤ دبنگ اور تساں پیارے جے ویورز ساناں کریزو سپورٹ تے محبتاں پیاریاں جیاں اپنے نظارے سرائیکی دے ایکو لائک کریندے رہا سو پروموٹ کریندے رہا سو شیئر بھی کر چھوڑا کرو ساڈے چینل کو لائیو کو ساڈے ولاگ کو مزید میں جڑے رہو

اگاں جی آ گن پیارے جے بزرگ ہوری ڈنگا سوٹے چا کے بکریاں میں میں میں میں چھوٹے چھوٹے بکریاں چگاون ہوری آئے ودن ساڈے نال درخت ہن نہ ٹھنڈی چھاں ڈینے ہن انہاں دے اتے لگے ہن پھلیاں پھلیاں سمجھ دیو تساں سرائیکی دا لفظ ہے پھلی تے اتلے بکریاں چھوٹیاں چھوٹے جانور آ کے تے بکریاں چگدے کھڑن ہیک بابا اے ہی وے نال خوبصورت جے بابے دی لوکیشن چیک کرو سرائیکی نظارے ہی ہوندن پیارے پیارے تے بیا نال اللہ بزرگ ہوری بکریاں چھڑی ودن تے فل نظارے جگائی ودن فل پروٹوکول نال اے سارے سرائیکی کلچر دی ویورس سخاوت اے نہ ہووے تے وچ مزہ نی آندا بابے نے کو کنڈی بنائی ہوئی ہے بڑی پیاری جائی لمبی ڈانگ لئی ہوئی ہے کنڈی دے اتے ڈیدے پے وینا اے ہن اتے پا کے ہلے سی تے ساریاں پھلیاں کرن لگ ویسے نے اے اتے کنڈی پا کے دیے بابے ہوراں نے۔ چھک کے ماحول بنا ڈیسی ترڑ ترڑ ترڑ کر ڈیسی پھلیاں دی میں آدھاں بابا برسات تلے بکریاں ڈیٹھے وینا گدارا بنا کے تے انہاں کے جیسا چگن کیتے تیار ہیں کیرری تھیاں وانجے نے اے بابا ہلے سی وے دکھائے ہاتھ تیریاں خیراں وینا چیک کرو ڈیٹھے وینا سنگت سارا درخت ہلدا پہ اے سامنے اتو چیک کرو اپنے کیبن دے اتو سارا حل دا پے تے تلے پھلیاں پھلیاں سارے اندر تیڑی خیر ہوے پاتری پاترا آ گئن پیسے ہی ساڑے خراب تھی گئن چلو کوئی گال نہیں انہاں کو چھنڈکے نے ماحول بنے نے پیارا جی لو ویور اگاں آپ پہنچے ہیں خوبصورت جے نظارے تک لسا ہی نا آج ماحول ہو سی اپنے کو وی آئی پی ٹریولنگ دا آج ماشاءاللہ ٹریول کر کے پہنچے ہیں گا ریلوے پھاٹک دے ریلوے سٹیشن دے جیتے گن ماشاءاللہ خوبصورتی دا منظر ہے میں دا خول فل پروٹوکول تے ہے ہر سائیڈ دے لیناں ای لیناں تے پٹڑیاں ای پٹڑیاں اکثر تہاکوں اساں ڈکھیندے رہنے ٹرین تے گاڑی گزردی ہوئی اے او نظارہ ہے پیارا جیہاں اے میڈے دوست وی نال ودن تھے ولاگ وی اساں بنڑیندے ودے تے اپنا پیارا جیہاں چل ماحول وی بنڑیندے ودے اور سورج تساں ڈٹھے نا سورج دا نظارہ تے ول ویسے سرائیکی تے ہووے نظارے تے سرائیکی تے سورج نا مزہ آوے۔ سورہ نظر دا بھائی بڑا پیارا جا خوبصورت جا اگاں چلدے پئے پیارے جا ولاگ دی طرف اپنا ولاگ ہے سرائیکی نظاریاں دا تے ماشاءاللہ دور دور تے پھل لگے ہوئے یعنی کہ سرسوں دے ساگ دے جڑے اتلے پیلے پیلے بہار پھل ہونے سورج بھی ماشاءاللہ سارا پیارا جا لوکیشن دیندا پئے میں آدھاں کہ دلچسپی آلا